bioka. Ntwaikaransa naende twaikaransa, naende nabo onde arakumie ng'aki na reero. Amakweri aro bono nabo akogenda igo, tari konakoganya ng'a naende ng'a nyarebe twaikaransa ntwaikaransa, nabo are igo. Nchooka korokwa Joseph Teem, eh, noyomo bw'abanyang'ina. Bono inkare gochiria kora aaria, onyangi naigo twabatigete iga aa, mogaaka bosiire ominto, na oyomwabo tata okorokwa Kisi. Ee, barabwo bagendete roro, bagatiga omogaaka bosiire aa. Omwana oyominto nyangi na orwarire. Inche tindongoteba ng'a, Timoka. Ng'encho aye ochandekire amatuko amange buna tokona gocha narwarete, iga achagete buna ng'ake ng'ake ng'ake igo, ani oborwere bwa momeri omoeri buna twacha goikaransa aye raundi eria riria naende iga anyare getaka airwe nyagitari riria buna tore aa omoeri tachieti koba okokure. Bono tiga tomosabere amaya. Enchera agenda, Nyasae omanyete buna bakwana koma. Aronto ogokina ime. Omonene omanyete mbakwana koma ekero akogenda. Omong'ina Grace.

Abare banda nabarebo nabakwanire abana ba Nyasae mbuya more. Nabo togokwania ekia Nyasae atwae ribaga eri iga tore moyo, ekiagera twaikire ase emambia eye ase engencho y'ekoeri y'ominto nyange na omwanchwa. Ritang'ani nigo nkoiraneria efamiri ya nyange na ng'a mbuya mono ase abana ba nyange na mwetiga mokobwatana nabana boira ase okobua ari nyangina. Nyangena natemu chinsemo chionsi, naende garwate buna encheche, eke buna encheche, ekaba mariga bakokuura iga. Igo omonto nakaare inka nabwate efaita enene, aye norora ng'a tabwati kende, nabwate, korarora nomogaka ominto osiirete amatibe, twakarokire onchwari, omonto gakuura aresanete inde, kiabarangeri onchwari. Yeso onchwo aria agakwete, omonto naresane koba ng'a tindeka ng'a okomobara onchwo aria takoreti ki? Taiyo. Igo kera omonto nabwate eyusia ekero are ase ekenyoro, nonya nogoteng'a ngekoba nyare korenga ng'a natatakerie chingero. Igo kera omonto nabwate efaida, yangenda nomongu wake omuya. Buna inche inse aiga, nabo agotoonchia ng'a teresa chibando chiao chiataboirwe, igo kwaturumbokire. Yaya, genda obanuurate chibando chiataboirwe. Nonya inee nare gocha koinyora? Nainyore ase engencho ya nyangi. Igo Nyasae tiga abeke nyangi na ase agaya, buna bakwanete nere, Oyominto gire chimbiya mono ase engencho y'amaya ase ogwakora ase enyangena, mokamominyoki, mokamorwanerera. Bono Nyasae agateba ng'a omoisia o nyangena noyo goika aa. Tiga abaminto ekero mokorwa aa mogende ase abari enyoro, Nyasae abaike buya, na obwanchani botigare ase ore mbiya mono ase ribaga. Mbiya mono sana.

Inche ase amarieta Thomas Waro, noyogosiire nde mwane eria, noyomwabo Nyangena. Nyangena twabeire nere ase omonto onkorabwo natwabeire egetoko bonde bwensi na Nyangena ninche. Ekiagera inche nana koruka aa. Abande nkorasoka bare, abande buna abande baminto bakamete esiki, buna abande bakareche aache maate, igo nyange na nkomotomenyete aa. Na inche ase emiaka yane mbwate eria emeke, Nyasae ang'eire, namenyire na nyange na, ko namomanyire ng'a nyange na omonto orenge omokong'u, obwate chinguru chia tata. Ee, nyangera nomonto obwate chinguru chia tata, ekiagera omonto orenge omokong'u ase oboremi, ekero ayominto Stephen oira aruete iga iga akagenda esikimu, amotigerete ense eye engima kwaye mpaka moino lakini are korema kweri kweri akarema amauga akarema amatunda, nomonto orenge omokong'u bw'ogokumia. Bono twasirie omonto bw'engencho mono, nyuma ekero twabwate abarai barenge Stephen oira, Reuben Nyakega ore Maate, bono tokonyora aba bane bwatigaire amo noyomwabo osirete bwango bw'enyomba eria, nabo bare gotoraa. Bono twatigaire iga aiga, inche na mokwa, abwo totare kororekana ng'a rituko erimo ntocha gotoka totong'ete buna totong'ete iga, ntomanyiswe ntokenyare. Nabo kera egekong'u igo tware gosaba ng'a abaminto motosabere ase enka eye ya bosire, naende nabo nkoyene ring'a mbuya mono nyangera narwanererwa. efamilia, nabo nkoinyeria mwana oria mono otonywomerete korwa ase emeeri asogete, ng'a mbuya mono sana emeremo gwakora. Boigo abaibwa baito, abaibwa b'ense ase babete nabana boira, nabo nkobateebia ng'a abaibwa baria baito, tiga Nyasae ane kobabekoo. ekiagera mwakora emeremo emenene mono. Efamiri mwakora emeremo emiya pamoja nekenyoro. Nabo tokwenerera ing'a mbuya more ase engencho y'okorwanera obogima bwa nyaange na mpaka engaki eye yaikeire, iga Nyasae anchete korora ng'a tigarara ase igoro na ngoteeba ng'aki mokogenda, Tosabere enka eye, baria batiga aroro onye angere natigete abamwabo, natigete abanto baye aroro, banyare koba bakogenderera babokie enka aria chinyancha na ribaga riatigara, bariimokerere igoro. Mbuya mono ase ogontegerera. Asanti. Mbuya mono sana immediately Lisa kwaye bwatie buna united ekorwa oo.

Mbuya mono, mbuya mono. Tafadhali, tafadhali, chikamera nchirachi kobwata motwe aa. Igo movement, movement ekero okona go, okona gochitanga egwenereti. Mbuya afadhali oete bono kore ekamera magega, obwa oete ekamera motwe. Naende movement iga ge, etige iga omosangererekano oturie, Nigo ochi gosesana konchire onsi aachie gotosegasegia, igo toikaransa angwe tokire, toganye emerobiri egenderere egugu ya ng'ogora, igo takonacha motwe ase ekama ere ekomoreka. Mbuya mono. Risa bwango.

Onye taiyo, yamonie etenenete ere ote. Ee, abana ba Nyasae, tiga mbakwanie ase erieta ria Yeso Nyasae oyotorenire chinsinyoinyo chi'ense twaikire aa, mbuya more korangwa oiga. Mbuya mono, mbuya mono, karibo sana. Amakweri naro ense eye tomenyete, ee, ntomenyete omonyene achiche ake gotoruseria amang'ana aye y'omokumia. Ntobwati amange, ee, efamiri rema, mong'ina Grace rema. Tiga tosabe. Nyasae Tata, na Omwana, na Omoika Omochenu, Tata oito ore igoro, tiga obakwe naye notogigwe Omonene. Bwatorendire, Tata Nyasae, korwa chinsinyo chie chinse kwarendire abanto bao, Baikire aiga baari bitwari nebio motorosetie omwaka omwanyabanto baikire aa buya mono koruga ense, omogaka oyo nyange nakaruete ase oboiko bwense, tikeri gento kia bobisi ase ore tata oito origoro nomanyete. Twensi buna tore aa naye omanyete tata Nyasaye bionsi buna bigokoreka. Twasabire omorembe koruga ense twagachagete buna tokoroberia mwanyabanto gwatoboereire

Nyasoore mobwatie tiri bagochia gokorwa.